Kisungu bag mane ji ma chieng' chieng' mane ochik ji ni mondo bi gi bege. Ah. Wan ne wawe ni gin bege mwadhi ting'o gik moko kare ne ichodho go kisungu. An nating'o bag moro matin mine lo dhano ero kawe ng'utgi ni. To ging'eye. Koro iwang' ka ja kitumbwa. Ha? An kisungu nokatoboa maber. Ne ne nabiro mana gi kisungu. To dong' nidhi gi bag matin. Tikiaga to kopore ni ong'e nyaka tobo. But Ah, Mage tang'o gi eki. Koro gima nada penjou, Ehe. oh, un upani ka Raila oyudo telo to uyudo ang'o un? Raila. Eh, Ni Raila koro oyudo telo sani. Eh. Sani, Ako dhi yudo sani. ni. eh. Sama wawuoye ni. Sani to mana The eh first bwana. thing. Mano marriage, marriage, marriage. Kata More than 10 Solo wives. kata- Kata an. Ah? Mana Eh, kendo Raila chadongo wacho ni dhi miyo Dongo ji siling' dhi miyo ji aluf pesa. auchiel. Eh, yes, mano sure bet mantie. Kila ng'ato. Mm. To koro ken, kanyo kodi kendo ne kata mana mon apar kata piero ariyo kar nyalo ni. Be kar nyalo ni. Ikendo ne Raila. To don kodi kendo okay, ne Raila. No, mano kodi kendo ni. Koro 6k imagine ni in 10 wives. Oh, to ne ga yes, 10 six. Mano dong 60. Tiende ni mane. Kini ugi mari 6 ni. 66 oh. mikete lweti every month kamae. biashara. Eh, bwana iti riek guy, mage tang'awa. Sani ma koro wadadonje business, nyochi nyochi nyiso joma tindo no donje ohala, donje alan ka Raila ni. Tend Raila ni madonjo go ohala. Ah, so winjo, koro nyulo. Eh. Gima ni temo wacho gi kizungu cha. Eh. Awach ni go koro. Wache. Ni temo wacho ni dongi temo manyo things that uh, went what. Kurutu tieke ana.

Namba achiel. Eh, bwana hicho mwana to gingolo kanyo. To bedhi to bo. Watem. One. the calling of of of Ratuon Kado Chumbi. Wajigidholuo Kinyalo. Eh. Eh, ah? Ah, ah, dhia dhia mbele ana ungejua. Wanikaso jina de kawa ah, se weyo wach dhuluoni. Ah, itu wengio wa. Ah, ah, ng'ato ng'ato wacha cha dhuluoni, onyulo wach dhuluoni. Sawa. Number 1 gik moko dho piny ma ma ng'ani wacho gi kisungu no. Mm. mm. Ratuon. Mm-hmm. Nyaka ne weluongo ratuon ni ratuon. kata kado chon ing'e ni chumbi matin iluongo matin ji kase ni luongo ni chumbi ni so le dong indi neno gino mm. to dong kaka nowe luongo ratuon ni ratuon matin iluongo ni chumbi dong wuok e siling adek sani en pesa di in in chumbi chumbi ma sani iluongo no inyiew pesa di eh to bone to chumbi nyiri chumbi nyiri chumbi nyiri ta sara moko eh bone ta sara moko kata kata onge kata yuto But, ah. but, but kama ang'ego ni, ni piny okethre adier eh. kama koro chumbi oloko nyinge moro bwana nyithi nyithindo manyiri luonge niya nisaidie salt nisaidie salt to, to ng'ato be idhiera nono ka ni noluongore ni chumbi rateng' bana chumbi cha rateng' ga jowadu koso mano mano chumbi rateng' chumbi to winjo chumbi mane chumbi moda kaero yeso lo ni oda kaero ini wuotho ga sana ah, ah. ini wuotho ga sana ini wuotho ga kan wape ga ko rito kare in mane gi grupi moro but what what I know tipani ande mm. to chumbi moro mane chi chi chi luto lokore cha maka to koro chumbi la mage macha koro chumbi koro en chumbi ne en nyako do ne en nyako to lokore chumbi to lokore chumbi to en chumbi eh, adier ne ka donjo kuome chwo matinde iluongo chwo ni chumbi nyiri oh to chi luto mane ah. chumbi nyiri to lut ne nga donge lut Tiyudo ka samoro kata ka gidhi limo nyirigo to ni nyako tedo pod kawo mana chumbi ma chumbini ema pod keto. Tiwegi. Tiwegi kanyo. Eh, bwana mano to ne gihinyo ji bwana. Aye to Lut bi ng'eni nokowe kamano. Eh? Lut mineno chiege ne lokre chumbino. Lut be chako joma chuo chako buke timo looting, looting, possession, possession, possession, violence.

Thing to. Gik ma Kaka Eh. nowe luonga luonga sabun ni toyo. Matinde sabun iluongo ni sabun. To bende opoge opoge ma nitiere sabund luok. Ing'e ni chon Eh, sabun nitie. achiel, sabun achiel ema ne luokruok godo. Ema ilawo godo sende, sende ok luoki, sende ilawo. Adwa ni upog gik miluoko gi gik milawo. Eh. Ema ilawo godo sende.

Ok en hand wash. Na na ngo, nitie mithinyo ma ma- Ang'eye. mithinyo lwedo ma iluoko go. Iluongo ni body wash. Nitiere sabund luok, Sanitizer. Ah, sanitizer. Ah, okay. nitiere sabund luok, nitie sabund luoko wich iluongo ni shampoo, Eh? Eh? nitiere sabun mi en kod iluoko kode lewni kanyo emoting'o detergents en ok od- od- od- od- luoko- luokruok kode Mm.

Ah, ah. Eh, nyalo dhego. Maraji mano nyalo dhego ma. Nyalo luwo. Wana mano wadhi e namba adek. Namba bwana. adek. Mano Jina tero Rosa namba Guru. adek bana. Namba adek. Kuma ne ji tindo we dhi ong'ora, Hmm? tiri oro fea. Eh? Mano temo dhi oketho aketha piny ma piny okethore. Adier nga mano dhi Koro- oketho chik mar ong'ora cha. Tinde koro Ong'ora ji tinde onge. ji koro tinde chamo Polisi fea. ng'eni ong'ora to ng'eni di koro wadhi adhiya but ng'eni polisi koro town kae koneni timaki ni urandaranda. To sa samoro ni kori keto curfew. Curfew nade? Un ng'at idwa ni ji odhi e ng'oro sa adi to curfew nitiere. Lakini gima jogo nyalo go piny. Mm. Piny sani ng'eno kethre. Ona nyithindo go chamo fea. E nyithindo go chamo. Ng'eno ng'ore ne nyako bia bila kende. Ah, dong ipo mana ah. kiduomo ni dhoot. Sa bicho tieno. Eh, Pesa mori penje ni ato aume yaka. Samoro iwe ni drisano. walo. Eh. Iwe ni drisano no. Dhoot iloro. Ini po mana ng'ama ne osedonje bathi lung'ini. To kichung' koso kidwa, koso kidwa ma kitang'o. Be dhi wuondri kucho. Koro iwuondri ni nindo to asebidho. Kaito ing'e ni ade. To mbaka midwa go kodi kanyo. Eh? Hmm? Mm. Kendo ni yudu mamo bul ka bende. Wacha Ah, sama ah, ne gero nabiro, ting'o njugu. Mbaka chakore ni asema biro. Ne gero Amona ting'o wuok- njugu. Alora alora dhot ni. Eh, babu wuok gi ton. Ne njugu mobul. Nyithindo kane bulo njugu e duol.

Bona ke timu gimore mani fea kanyo. Eh, Ni kisoro ne fea. To gitimo gima ni fair. Ni to gitimo ni gimoro man fea ni ande. mm. Niyudo kata nolor ni simu kata kok olor ni simu in gi bahati ero in chal to chal ni bito heri matin. Mm. Ero in gi bahati. Miya ma omani yoro fea no ni to ng'isi ni aki. Mabati be dana ger kuome ma Bedati mondo bedati. mi Chopire. Mondo chopire tek kare be bahati no. Yuda hera ki by mistake. To ki bedo gi bahati nasibu. Ah, ah, kwa wach ni bedo gi bahati nasibu. We bedo go in bia bia. Kwa wach ni toboa iwinjo. Kora toboa madonjo kanyo. Toboa mito mito wa mito njo kanyo iru kudutu. Mm. Idu ko wundi ni yande. Ni akimadhi amekam. Akimadhi amekam. Eh? Wose. Ose tena. Akinasa hii Qurani ilikuwa nakuja. Mm. Na si na madhe amezikwa na male, ma, malaria malaria plus malaria malaria plus ginya ka dakteche gingenya ka malaria plus tingeni jon kani jikoni ginyako to kunge kata kata angu ndi lawe eh nyako bi goni kata kani scary tani mm. scary enough to make the journey happy mara nya akalo tayudo kundigi go mbake yo Eh. Ondiegi obuoga. Eh, ondiegi Eh. obuoga. non- ondi- Eh. Adieri ondiek ne ni hero ga gotieno. Ni Kar kwacho ondiegi mada- lawa, iwinjo mbaka migoni. Adieri adieri mbaka timbi neno to chopo, temo mochopo. Donge imiye gima odwaro. Ah, Tinde to mano kwach to no, kema golo. geng'o gi e yo. Tinde tinde ondiegi tinde kare Fisi tim gi mafis. Ondiek ego, ondiek. Ondiek, tim ma visi bende iwe kata mana gima noti- bwana, No, Adieri bebe. obuoga to neno- neno ka boy ne. Ok de bel. Bwana wale yule namba ngwen bwana. Kati ya kuturaba bwana. He. Namba ngwen. Kisa ta chon ne mit bale die. Angona. Makata kane dwaro nyako. Ti eh. wuka wuka kendi in solo. Kisera. Idhindi kunyingi ekonga. Eh. Solo. Mm. Osiepe Akinyi. Ing'e ni nyamendeko, ok ng'ate mondiko, gigo onge ng'ama ne ndiko. Koro Akinyi obedo bedo kong'eyo ne ani

Chama ngo. Osechamo eh iwacho ang'o bwana? Eh, by the way bwana nyaka eh? ne chop ne ne ne ne chop point. Eh yawa. Ichwa du. Konga cha kore ro de pare. Ah, bwana mali nyaka be ni bwana ngata se chamo. Chama ngo. Ai la bo. Bwana ngata se chamo. Chamo kata mwana wiwa du. Eh chamo. Yoge. Eh, mano ng'ato osejapo ni awadgi ni yande wadhi wabak koni to kare jopuonj dhi nenou. Ni koro ndiko ma ikongani. Ni tinde owile ma idonjo mana e inbox ni. Omera, e Facebook, bwana maka tango matim ne Facebook ka. Nyako Piny mine donjo, okethore. nyako mine donjo e inbox ni ber to bende. To dhoge pere pere pere pere. Ah, Makata kama- wang' ni donjo ni mene gi siri jawa. Ikeje chin ma pod badonjo ne mu screen shot gigi. Ngam be sare gi awende ibe. Mane gweth ma Nyasaye omiyi higano. Mm. Nichemo bukri nu screen shot kaka nyochi katia eh.

Koro chieng' mikwaye picha. Eh, bwana picha. Koro ing'e ni chat kode ochopo gimoro kata saa abich auchiel otieno. Tikwaye ng'e butuma pik ni one. Eh? To bukore bwana nudwa uru ni picha moro mogo gi dress kwa ah, kanisa. Dress moro maduong' to en saa auchiel otieno. Ah, mano choma. Mano mano ng'ato wacho ni choma picha. Saa auchiel otieno ng'ato oro ni picha mogo gi ah. dress ba.

mali unataka kungua manango lakini adie to mano gima timore piny sana bana piny okethore Kiswahili ka koro Kiswahili piny bende Kiswahili baingo bana ma this is ma kitu serious yani you never know usiposema uongo ni wane modhi oyerwa e polo eh ni nyasaye odhi wacho ni wan mwako nji tayo chenro nikech polo to dhok achiel mm. koro kipuonjri wacho dhok machielo odhi oyier kiswahili wadhi chandre bung'ina nyalo wacho kiswahili maler molowi nasuonge nasuonge usipoanza